Helo! Heddi, byddwn ni'n edrych at pam mae mor bwysig i brwsio'ch dannedd, gan edrych ar y bacteria tu fewn i'ch ceg cyn ac ar ôl brwsio'ch dannedd. Felly, ma' ni yma mewn y gweithdy, peth gyntaf yn y bore, cyn dwi wedi brwsio ein, yy, fy nannedd i, ac, yy, barod i cymryd y swab gyntaf. Ond cyn hynny,

Byddwn i'n labelu hon yn UB amdan Unbrushed. Nawr mae'n amser am cawod. A dyma fi, glân, dannedd wedi ei frysio ac yn barod am yr ail swab. Unwaith eto, rydyn ni'n cymryd y swab ac smerio fo ar draws plât aegar arall. Byddwn i'n labelu yr un hon yn B am brushed. Nawr mae angen parahau ddau sampl rheolaeth. Yn gyntaf, rydyn ni'n cymryd swab sydd heb ei defnyddio ac smirio hon dros trydydd plât ei gar. Byddwn yn labelu hon yn C1 am Control 1. Na fydd y sampl rheoli nesaf yn cyffwrdd swab ac yn jyst yn cael eu hagor i'r awyr. Byddwn yn labelu hon yn C2 am Control 2. Rydyn nawr angen i rhoi amser i'r samplau i tyfu. Iawn te, mae 'di fod un wythnos ers y swabiau, felly mae'n amser i edrych at y canlyniadau. Wrth iddyn ni cymryd bant yr lidiau o'r platiau, mi roeddwn ni'n cael fach o sioc. Gawn ni cymryd lwc agosach at rheini. Byddwn ni'n wneud hon yn y drefn a wnaeth ni parahau nhw, gan dechrau efo'r sampl heb brwsio. Byddwn ni'n disgwyl i'r un yma cael yr mwyaf o tyfiant, Yn gyntaf, na yw hon yn edrych fel y sefyllfa. Ond os ydyn ni'n edrych ar hon o dan microsgôp, rwy'n gallu gweld nifer mawr o cytrefi fach pob man when aeth yr swab gyffwrdd, a hefyd cwpl o gytrefi mawr. Nawr gawn ni symud ymlaen i'r sampl efo brwsio. Wnaeth Rhino 'ma tyfu llawer mwy na oeddwn i'n disgwyl. efo nifer eithaf fach o cytrefi, ond maen nhw i gyd yn eithaf mawr. Rydyn ni'n synnu ar hon. Gawn ni edrych at yr samplau rheoli i geisio darganfod beth wnaeth digwydd efo'r sampl yma. Gawn ni dechrau efo control 1, oedd wedi cael ei gyffwrdd gan swab newydd. Dos i'r sampl yma efo braidd ddim tyfiant o gwbl, ond mae yna nifer mawr o cytrefi mawr. Na oedd y swabs yma wedi cael eu sterleiddio o fewn y lab, ac wnaf ni ddefnyddio nhw yn syth mas o'r paced. Mae hon yn phroblem efo'n methodoleg, ond hefyd rydw i'n gresennu rhoi'r swabs yma tu fewn i fy ngheg. Ond o leiaf, mi rydyn ni wedi darganfod beth wnaeth fynd o'i le efo'r sampl wedi frysio. Nawr, gawn ni siecio'r control tube. oedd wedi cael ei agor i'r aer. Hon yw beth byddwn ni'n disgwyl efo sampl rheolaeth. I gyd sydd yno yw dau cytref eithaf fach. Mae hon yn allahau fi i fod yn hyderus fod ein platiau yn steryl ac na oedd yna unrhyw beth rhy afiach yn yr awyr. Wel, os ni wedi gweld unrhyw beth o'r test yma, Yw i byth rhoi un o'r rheini mewn eich ceg heb ei wedi ei sterleiddio'n gyntaf. Ond, mewn wirionedd, na oedd y canlyniadau yma yn dibynadwy. Um, roedd o heb wedi cael ei rheoli yn gywir. Felly, gawn ni edrych at cwpl o astudiadau a academaidd sydd wedi cael eu gwneud mewn y maes yma. Mae nifer o astudiadau, gan gynnwys yr gwaith o G. Betty et al. yn blwyddyn 2017 wedi ffeindio cyd-berthynas rhwng hylendid y geg ac glefyd y galon. Y syniad yw pan ydych chi'n anadlu mewn, mae'r aer yn cario bacteria o'ch ceg i fewn i'r ysgyfaint. Mae wedyn cael ei gymryd i fewn i'r broncyllau ac teithio i fewn i'ch system gwaed. Mae bacteria o'r ceg hyd yn oed wedi cael ei ffeindio tu fewn i rhydweli arthrosglerotig. Mae'r bacteria yma yn gallu achosi i'r system imiwnaidd i ymateb gan achosi hymchwyddiant o'r fesylau gwaed. Mae hon yn gallu achosi trawiadau galon ac ffyrddau arall o glefyd y galon. Felly, plis frwsio eich dannedd. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio, plis gwyliwch wythnos nesaf, a bydd hwnna yw'r rhaglen arbennig San Patrick ni, ble byddwn ni'n edrych am pam mae gen i clovers pedwar dail. Ond, tan y tro yna, plîs rhannu, hoffi a subscribio, a cario mlaen i ddysgu. Hwyl!